Begréissen iech zréck zu enger neier Episode vum Pokémon DLC. Jo läscht Kéier hu mer eis ëm den Ogerpon gebettelt a mir hunn en. En ass Level 70. Mir kucken eng Kéier de Bericht wat fir Attacken en iwwerhaapt huet. Wann d'Kollefluss géi Slam a Gras fällt, alter Attacken Arena kuck mer do, also ka villes. Ass eben just bëssen d'Problematik fir mäin Team, an ass just een Typ Pflanz an mir hunn och hei een Typ Pflanz unleescht, dat ech da bësse géint d'Feier erëm Schwieregkeete kréien. Da muss ech mer nach eng afale loossen, vläit ass mäi Starter dann awer um Punkt fir aus dem Team rauszekommen, ech weess et net. Mee schwiereg do och. fir d'Typ Pflanz eppes ze fannen. Mir hunn eis lescht Kéier erëm en Ebote hei gehat, deen eis matgedeelt hat, mer solle bei d'Hanna. Ech ka mer virstellen, och do gëtt elo eng Kéier Kampf. Jo, enthält vläit och elo den allerleschte Kampf, well wat soll soss elo nach vill geschéien? Mir kënnen nach déi dräi Legendärer elo fänken. Ech ka mer awer net virstellen, datt dat storyméisseg. Ähm, Storymäßig den Fall wert sich muss ich lo hin. Ah, gefährte Platz. Ja, du wert lo zu einem Kampf kommen. Du brauchst dafür brauchst lo kein äh, Gehhilfe wollte ich aber also mal kein, kein äh, Deviationsschild, sind ich mal am Gag. Ähm, ja, also ich kann man normal vier statt mal lo eine Institution kreen, wo man gegen Tanner muss fight sind das Pokémon. Ja, das ist er. Ähm. Minier ass jo noch witzig diese. Also rem gut markéiert vun der Pokémon Company. Mir dat do ass alles dat immer wat du do sinn da puer Kollegen. Op mannst mol een, also ech kann mer virstellen, datt mer do awer mol nach ähm, spéider am DLC onstream wäerten zesumme bëssen do Zäit verbréngen a wann net, da maan ech dat offstream. Et wier mer vläit nach e Shiny Minera ze gënne well hien ass jo nach ëmmer hei als, als Event-Pokémon ënnerwee. Gutt, ech giff soen, mir schwätzen net laang ronn erëm, mir gi lo direkt heihinner a mäi Gefill seet mer einfach, datt mer elo nach e Fight mat him wäerten hei hunn. Ok, do steet et. Da schwätze mer et un. Du sinn ech jo endlech. Select also an der letzter Zeit ass vill geschitt, hm? Awer zum Glück sinn eng Sachen hunn e gutt eng gutt e gutt Enn geholl. Domat wär d'Aarbecht fir déi dräi glorreich Mosketiere wuel erleedegt. An jo, deen huet säit eiser Réckkehr sech a seng Sack Kummer verschanzt. Ah, wierklech? Jo. De Jo halt. Jo, hien huet selwer dat do, war dat siche gaang. Kann awer och verstoen, ech wier och vläit an der senger Positioun e bëssen, wéi seet een esou schéin op Lëtzebuerg, eng beleidegt Leberwurscht. An ech weess, wat s du do wëlls hunn. Jo, ech wëll mam Ogapon géint dech kämpfen. Ech wëll den Ogapon och eng Kéier an Aktioun gesinn. A kuck mal esou dobäi, wat dat Pokémon iwwerhaapt alles kann. An ech géif och soen, fir et bësse spannend ze maachen, kommen elo keng Cutscene, mol net null, fir et bësse spannend ze maachen, huelen ech e dofir. Dat war bësse seng Moves gesinn. Ech hunn d'Gefill, du muss obligatoresch. Okay, muss ech Mask am Viraus änneren? Schéngt bal esou. Ähm, kann mer een an d'Kommentare jo vläicht ka schreiwen, wéi der lech fannt am Turnéier, oder wéi dat jo aktuell leeft. Äh, kuck mer mol de Kramweisel un, wat dat Pokémon och iwwerhaapt kann. An ech hu wierklech elo awer am Gefill, dat mer elo déi lescht Fight-Zeen hei hunn. Ech ka mer am beschte Fäll net virstellen, dat mer elo nach e Fight géint hire Popi mussen oder esou maachen. D'Mask ass jo och gefléckt. Also, wa mer elo net den DLC ofgeschloss hunn, dann weess ech awer och net. Jo, de McNian huet deemools och schonn. Ok, mat Siegesvilla ass och alles gutt. Dann kucke mer mol mat Fuuskick direkt eng kleng Combo hei ze maachen. Jo. Deen huet awer schonn hei de gudden Attacke-Move. D'Hirsch Knirschen wäert also e bëssen Damage friessen. Dann maache mir e klenge Slam nach. Mee ech ka mer awer virstellen, mam Team wierklech virun ze bilden. Vulnona, do sinn ech awer éierlech mat der, do wäert ech wiesselen. Well Vulnona ass Feier an du bass Planz, mäi léiwen Ogapon, da muss ech dech e bëssen eng Kéier eraushuelen. Mee fir e klengen Optrëtt schonn am Team esou en Debut ze hunn, Chapeau! Mat Level 70 guer net trainéiert, näischt ee mer genei, en einfach kuerze Prozess domat gemeet, weist mir einfach elo aktuell dat awer Potenzial do huet. Sou, kucke mer mol mat Pökelzers, ob mer do genuch Damage maachen. Mir kréie souguer mat Sondersensor nach bëssen hei. Ech wësse net wat sonndes en sou mécht, just net kréie mer elo är Noricht damage, keng Ahnung. Op jiddwerfalls wäert et elo schonn duer goen dat mer et mat Pilkes aus de Vulona kleng gemeet hunn. Also meng léift Hanna, ech muss der et vläit elo soen, am Kampf, oder vläicht nom Kampf, wär vläicht och besser ähm du bass grad elo net ideal hei ënnerwee.

Hallo kënnt dem och Backo. Da gi es so en huelen awer em eisen Oggerpot zréck. Well Pflanz géint Elektro misst net all ze gutt sinn. Ech ginn Oggerpon a bëssen Senderzäit lo am Youtube-Channel. Mee ech kann da wierklech scho soen, hie wäert an engem Team Denken ech op mannst fir en Turnéier Plaz kréien. Woubäi ech kéint der wierklech. Mir maachen da keng Fuesskill. Ech kéint wierklech en déi Feiermask do undinn. Da wär en Typ Feier. Da wäre meng Problemer am Team geléist, wann dat funktionéiere géif. Bon ok, de Morkec Morpeko kann ech verstoen, ass vläit net wierklech weess, wat de solls maachen. Leider dann down, mee et ass souwisou en Turnéier, et geet do net ëm de Prestige, et geet einfach e bëssen ëm Showing an e bësse Skill, also e bëssen a Fun ze spille mat de Leit an voilà. Ee frësst erëm eppes an e gëtt en normale Moppecker. Da géif ech soen, e bëssen Zäit fir ze knuddelen hei um Youtube-Channel mat Knuddeler. Ja, kuerzen Optrëtt vum Ogapon. Ech hu mer net vill erwaart, well mer jo eréischt gefaangen hunn, dass der Gwen trainéiert sinn, et nach net déi bescht Attacke-Moves an näischt. An ech muss mech do och um Youtube bëssen, am Internet bëssen schlau liesen, nennt een dat, oder clever meier liesen, deelt sech e bësse Bescheed. Elo kënnt dat Fatalica do scho erëm, dat Haass-asiatescht Pokémon, ech weess net, wéi een et soll definéieren. Mir boien do Kraider zesummen a maachen en Artikel. Dat schéngt awer echt ze effizient ze sinn. Do sech emol net. An ass e Typ fee an kuerze Prozess gemeet. Also ech muss wierklech soen, de Kampf géint de Yo war méi schwéier, mee do ass jo och ëm eppes gaangen. Do war et de Kampf ëm e Pokémon an hei ass wierklech e Kampf ëm, ech weess et net, honnerte Ruinen. Dat Bild passt grad bäi dech. Ass den Apel vill ze staark? Ah, Typ ass einfach ze schwaach. Ech mengen äh, fir eng Luster Reserve League géif ech der ofroden. Do hunn ech scho Schwieregkeete fir matzespillen. An jo, dat ass wäit batter fir dech, mee du hues et och scho komme gesinn. Nee, Ponpon, du gefällts mer wierklech.

Dat mam DLC Number One. Ja, da hat ass och dobäi. Ja. Da gehen wir mat him zesumme rofhuelen ech un. De Pompon och dobäi. Ja, duerch Pokémon entstehen Frëndschaften. Dat gesi mir immer an der Luxury so fir aktuell, dat man do nei Bekanntschaften alles machen. A generell. Ähm, Hun mer hei schéin Momenter och mat hinnen erliewt, quitte dat ech bëssen Joe an Hannah Beef Geschwësterstreiderei lo net all ze gudd fonnt hun. Mee awer et war interessant äh, Opbau vun der Story. An ech si wierklech lo am Gefill hier, dat dat do lo den Ofschloss war. Ech trëppelen och lo ze Fouss dohinner, dat mer dann den DLC schon an den neien DLC kéinten eis deplacéieren. Do ass ee blöd Fro fir mech, wéi dat soll oflafen punkto Storyline. Ech absolut keng Ahnung hunn. Well ech hat bëssen awer lo als Idee fir mech perséinlech. An ech mech bessen a Keta Kami mol zréckzéien hei ausserhalb vum Youtube Projet fir bessen nach Saachen ze genéissen, vläit en extra Part nach opzehuelen fir iech fir déi all déi nei Pokémon eng Kéier ze weisen, och wéi mer déi nei Pokémon do fänke wäerten, fänke mussen. Ech sa wierklech wéi den och Miniras soll ausgesinn als Shiny. Ech kucken awer eng Kéier bis se ronderëm. Also Miniere ass esou deierlech. Wann ech och d'Méiglechkeet kréie fir dat ze maachen, elo dat wann de Projet eriwwer ass, ginn ech carrément Miniere ass Shiny Hunten. Elo mol back to the story. Rettern hei muss normal nach alles catchen ne schon bis nach lenken zu well den de Kampf war dat wann net lächte Kampf soll gewircht sinn war de lächerlech Midoriya hei si mer erëm a kuck mol wat den ähm Gemeindeverwalter wéi dee sou gutt definéiert gëtt eis ze zielen huet mee ech ka mer virstellen dat elo hei d'Aventure iwwer ass dat mer elo an eng nächst Geschicht eriwwer switchen. Ah Ben, ganz komplett si mer nach nèscht, awer déi meescht hunn sech jo eriwwer fonnt. Mir kënnen lass leen, mir si scho ganz gespaant. Jo ehm, gudde Moie jiddwereen. Et freet mech iech matdeelen ze kënnen, dat eis Infotafel zur Geschicht vu Kitakami besichtegt hutt an soumat an Orientéierungslaf ofschléisse konnten. Juhuu!

Ech duecht eigentlech du huet vill länger derfir vill méi lang fir braachen an dir huet meng Erwaardunge wäit iwwertraff. Ären Eefer ass wierklech beandrockt. Bis zum Enn vun der Excursioun ass nach ganz vill Zäit. D'Schüler vun Orge Akademie kënnen Kitagami no Häerzensloscht erkunden. An da wäert eng ganz aner Saach misst sprayen, ha? Bedauerlecherweis muss ech iech matdeelen, dat d'Hanna, Jo an ech fréier als erwaart zur Blaubeerakademie zeréckkéiere mussen.

Villmools Merci, datt si sech a meng, datt si sech, datt Dir Iech a Plaz vu menger ëm d'Kannerle bekëmmer, bekëmmere wäerten. Selbstverständlech, et ass mer e Vergnügen. Äh, jo. An zu gudder Lescht, Hanna, du wollts nach eppes soen, net, oder? Jo. Mäi Brudder kann net kommen, well him et net sou gutt geet, awer ech schwätze fir en. Also wéi der all wësst, ech sinn hei am Duerf opgewuess. De Gedanken, dat friem Leit wéi dir heihinner kënnt kommen, ass mir iwwerhaapt net gefall. Huet mir iwwerhaapt net geschmaacht, kee, kee Stéck. Et huet sech ugefüllt, als Leit. Ween ass gejoint? De Lars, hello, si grad am Youtube ophuelen. Du hues grad et hikrut a Youtube hei eng en Brain AFK Moment ze kréien an ech muss op d'Hacksession zréck kommen. Et huet sech ugefillt wéi wa Leit mat schlammegen Schung hei an mäin Haus giffe stapfen. Als ech Zäit mat iech all verbruecht hunn ass mer awer kloer ginn dat ech domadder falsch loung. Ganz am Géigendéil, et war interessant mat iech ze schwätzen, et huet Spaass gemaach. Sou Lars, sou kann ech och mat dir schwätzen. Nice. Hallo, also Lars ass hei live um Projet och eng Kéier mat dobäi, wollt warscheinlech kuerz Moie soen. Ech si grad an enger Cutscene, ech huelen dat mol un DLC a wäert et ophalen. Ech liesen dat dono nach virun, da kanns du och bëssen eppes ze gutt ginn. Wat seet lo Hanna nach? Hatt seet, Duerch Iech hunn ech geléiert, keng vireeleg Virurteeler par Rapport zu anere Leit ze falen, also ze maachen. Wat ech domat soe wëll, ech si frou, dat mer eis kennegeléiert hunn. Villmools Merci fir Äre Besuch. Dat gëllt besonnesch fir mech. Ech si ganz frou, dass de komm bass. Grins, grins, grins. Ah, dat ass keen Abschied fir ëmmer. Der Blaubeer Akademie gënnt gilt gënnt ganz vill staark Trainer. Du solls opdéngt mol och laanscht kommen. Oh, da fällt mir an, dass wir vielleicht auch etwas, äh, dass ich auch so, mal soll die Wallis packen gehen. Ah, mir op enger Bademsche kann dat mi lang daueren. Ech menge lachs du si mir als eens wann mir muss d'Wallis pake mellen als Fisch Pokémon-Kaarte mat an dann si fort. Méi brauche mir net. Yeah. Also ass ee Train nach, mä gesinn eis, et leeft fort. Et ass zwar déi aner Richtung vun engem Haus, wou s de muss hilafen. Ech weess net, wou hatt d'Wallis elo pake geet, keng Anung. Gutt geschnidde vun Nintendo. Mir maache Wink Winke. An d'Hanna ass ëmmer wierklech eng Iwwerraschung gutt. Jo, hatt geet an de Bësch seng Wallis paken, och interessant. D'Brianne hat e puer Saachen, wou ech net méi wäert virliesen. An domat ass d'Exkursioun offiziell ofgeschloss. Mir soe Merci fir de Verwalter fir d'Zesummenaarbecht. Villmools Merci soen all déi dräi, véier Kannercher, déi ronderëm hei stinn. An ech mengen, dann hu mer den DLC Nummer eent iergendswéi ofgeschloss. Wou lo witzegerweis de Mal Elton de Larsen erakomm ass, ech kucken eng Kéier op d'Zäit, de Jo seet elo nach eppes, ech muss, ech muss méi staark ginn. Staark, stäerker, vill méi staark ginn. Ja, hie wëll fir d'Luxavilles Reserve hei spillen, den Scheiere Lars, de Jo als Géigner. D'Béll kéint se bësse Schwieregkeete kréie soen ech dir éierlech. D'Hanna ass easy gewiescht, mee de Jo dee mécht sech elo seng Frisur an en seet och hei, mir wäerten et scho gesinn. Also do schéngt dann am zweeten DLC-Bundle nach Action ze komme mat deenen zwee. A Fortsetzung folgt am zweeten Deel. Sou, ech mengen de Lachs huet guer net eppes vum DLC, vum éischten DLC bis elo gesinn, ausser en huet mäin Youtube Video kuckt, ech weess et net. Mir hunn Devil May Cry krut an 12 Parts oder souguer méi, ech géif bal soe 14, 15 Parts dat hei ofzeschléissen. An elo gëtt gespeichert. An just et lass net e bëssen eppes ze zielen, wann net géif ech de Part ofschléissen. Nee du kanns gären ofschléissen. Ech wäert mam Lars e bësse General Talken. Ech wäert elo dann de Part bëssen, also de Projet nach viru schneiden an dann vläit an zwou dräi Woche mam zweeten DLC ufänken. Soen d'Leit merci fir d'Nokucken. De Mike war och kuerz hei erakomm an den Chat. Salut Mike, mir geet gudd an dir? Falls de wëlls, ech si lo am Discord of, den Projet ass lo ofgeschloss. Merci et nokucken, an zwou dräi Woche geet da virun mam zweeten DLC bei dem schéinen Himmel hei an der Däischtert. Schléissen ech de Stream dann of, also den Video am Stream geet lo bëssen for the lueds virun. Bis dann an ciao.